Мин уопсайынан бу норма уопсай боппуруостарыгар туттум дии. Биирдэ биллэрин курдук ханнык баҕарар тыл литературнай нормалаах буоллаҕына сүппэт, өлбөт, симэлийэн хаалбат. Сөп онуоха буоллаҕына бу литературнай норманы олохтуурга таба суруйуу, таба саҥарыы, алпаабыт уонна дорҕоон иһигэ бары бииргэ ыкса ситимнээхтик үлэлииллэр. Оттон бу алпаабыт туһунан этэр буоллахха, алпаабыт диэн дьон ити дьиҥинэн көннөрү бэлиэ иһигэ буолар. Сөп, в идеале ити бэлиэлэр хас биирдии дорҕоону, тылга баар дорҕоону бэлиэтиэхтээхтэр эрээри, ол кыаллыбат. Тоҕо диэтэххэ, биирдии дорҕоон ханнык баҕарар позиция турдаҕына атын атын этиллэр. Сөп. Онон буоллаҕына, ханнык даҕаны тылга Тугу дорҕоону барытын биэрэр алпаабыт суох. Холобур, а дорҕону тыл саҕаланыытыгар кини атыннык этиллэр, ханныгар бүтэй дорҕооннор кэннилэриттэн иннилэригэр атын-атыннык этиллэр, ону барытын ханнык да алпаабыт биэрэр кыаҕа суох. Сөп. Оттон кимэн этэрин буллахха, билиҥҥи саха тылыгар Ити биһиги графическай систиэмэбит алпаабыппыт. Онон ити судургутуллубут тиһик буолар. Судургу. Сөп, ол гынан баран судургутун быһыытынан ити дорҕоону бэлиэтээһин уустуктаах. Ол иһин ити дорҕо алпаабыты уларытыахха, ханнык эрэ эбии бэлиэлэри киллэриэххэ эбин диэн санаалар ол иһин үөскүүллэр, биллэн турар. Сөп, ол гынан барыта да биллэн турар мин саныахпар биһиги билиҥҥэ диэри бу алпаабытынан туттан кэллибит. Онно маннык да билигин уларытаһытыы наада туһук болу аны туран боллаан эти алпаабыт туһунан боппуруоһу биллэн турар аан бастан оҕону оскуолаҕа үөрэтэр дьоҥҥо учууталларга туруорухха наада кинилэр ити алпаабыт үөрэтии методикатын ол дорҕоону хайдах биэрэрин мин барытын биллэн турар көрүөхтээхтэр, дьүүллүөхтээхтэр диэн саныыбыт. Сөп, аны туран буоллааны бу алпаабыт өссө биллэн турар тугу дорҕоон систиэматын кытта дорҕоон тиһигин кытта ситимнээх. Онуоха буоллаҕына туох Бу дорҕоон биһиэхэ биллэрин курдук туга систиэмэтэ оҥоһуллан турар ити үчүгэйдик өссө уон тахсыс үйэттэн ыла саха тылын дорҕоонун тиһигэ чинчиллибитэ. Онон биһиги ханнык дорҕооннор баалларын билигин билэбит. Эрээри бу дорҕоону биллэн турар туох буолуохтаах диэн. Дорҕоону Туһатый таба суруйуох орфография уонна таба саҥарыы быраабылалара учуоттуохтаахтар дорҕоон тиһими систиэмэни. Сөп. Маннаттан туохха таба саҥарыы диэҥҥэ көһөр буоллахха, бу таба суруйуу, таба саҥарыы диэн туох литературнай норма, нормалаах тыл сүрүн бэлиэтэ буолар. Табас ыҥырыы хайаан да баар булуохтаах. Аны туран, табас ыҥырыыга буоллаҕына, биллэн турар, тыыннаах баар үгэһэ эмиэ учуоттаныахтаах. Ол эрээри бигэ кытаанах ирдэбиллээх нуорма уонна тыл билиҥҥи турга сыҥарыы, суруйуу барыта болҕомтоҕо ылыллыах тустаах эрээри, билиҥҥи туругу эмиэ көрүөххэ наада. Хаһааҥҥы эрэ урукку үгэс баар этэ. сүүс сыл анараа өттүгэр ол ону билигин эмиэ тутуһуохпуттаах диэн буолбакка билиҥҥини эмиэ көрө учуоттуур дьахха наада диэн этиилээхпин онуоха буоллар маннык ити таба суруйууга даҕаны таба ордук таба саҥарыыга тоҕо биһиэхэ билигин биир тирэх суоҕуй диэн диэн эттэххэ биһиэхэ таба саҥарар дьон суохтар Сөп, урут билэргит курдук ити сэбиэскэй кэмэ диктардары үөрэтэллэр этэ, таба саҥарарга. Ол эталон этэ. Сөп, оттон билигин оннук ити ыһыллыбыта билэргит курдук. Билигин телевизорга, радиоҕа көннөрү ыытааччылар диэн бааллар. Кинилэр принциптэрэ тыыннаах норуот тылыгар-өһүгэр олоҕуруу диэн буолар. Онон буолла ити нуормаҕа улаханнык итиннэ болҕочону ууруу суох. Сөп онуоха буолла маннык ити ол гынан баран ити тоҕо таба суруйуу уонна таба саҥарыы быраабылалара тутуһуллубаттарын норма тоҕо кыайан олохтонон биэрбэтий диэтэххэ манна ити биһиэхэ эрэ буолбатах Ханнык баҕарар тылга упсанан социальнай уларыйыы кэмигэр тылга эмиэ араас хамсааһын киирэр. Араас сүүрээннэр киирэллэр. Холобур, эһиги билэргит курдук биһиэхэ аҕыһыонус, тоҕуһуонус сылларга итинник сүүрээн үрдээхтик, киэҥ, элбэхтик киэҥник киирбитэ. Элбэх саҥа сурунааллар, хаһыаттар тахсар буолбуттара. Сахалыы Биэриилэр элбээбиттэрэ онуоха биллэн турар, итиннэ нуорманы тутуһарчы аҕыйах этэ. Сөп, ол гынан баран иккис өттүнэн, бу нуормаҕа иккис өттүнэн эмиэ үчүгэй өрүттээх этэ. Бу тоҕо диэтэххэ, урут умнуллубут тыллар, кэпсэтии тылыгар сылдьар тыллар, түөлбэ тыллар баалларын биһиги билэн хаалбыппыт. Сөп уонна иһитинтэртэн иһин балайда тыллар тылдьыттарга киирбиттэрэ. Уонна манна түмүктэр буоллаҕына туох диэн этээр гынан, уопсайынан таба саҥарыы уонна таба суруйуу нуорматын олохтуурга, биллэн турар, бу тыл үөрэхтээхтэри эрэ буолбакка, маны бигэргэтэр былаас органнара, аны туран бу саха тылынан туттар, суруйар дьон бары уонна ордук оскуолаҕа оҕону үөрэтэрчилэр, ол аата учууталлар манна киэҥник, хайдах актыыбынайдык, интэриэстээхтик кыттыахтаахтар диэн саныыбын. Сөп дьоһуну ити курдук сэлэмниитэ этэрим. Аны туран буоллан, арда мин биирии туһунан кэбистим. Ити Иван Игоревич Алексеев алпаабытын туһунан биһиэхэ институтка икки тыһыынча уон түөрт сыллаахха өссө кэпсэтии буолбута. Сөп итиннэ хаста тыл сектордара тыл үрэхтээхтэрин мустан кэпсэппиппит уонна туох диэн быһаарбыппыт ити кэпсэп ити тугу алпабыты эбии үрэхтээһиҥҥэ ол аата факультативнай үөрэх ситимигэр туттуохха таһаарыахха диэн буолбута ол гынан баран билиҥҥи саха тылыгар баар туттулла сылдьар алпабыты